דאס אכטע קאפיטל, א מלחמה צווישן די אייזערנעם באלקאן און די רויטער לאדן. אלץ איז געווען פריער. איי די שיינע מויער, איי די סקלאדן, איי די קלייטן, איי די פריקאטשיקעס, פריקאסטשיקעס, ביי די ווייסע פארטעכער, און די קאסיר מיט דעם מיט דער פען אונטערן אויער. אלץ, אלץ ווי פריער. נאר די גרויסע שילד מיט די גרויסע גילדענע אותיות פרידמאן ע פורמאן איז נישטא. אויף איר ארט הענגט שוין אן אנדער שילד פון א גרעסערע און א שענערע מיט שרעקליך גרויסע בוכשטאבן פרידמאן. אויבן אויפן אייזערנעם באלקאן זיצט די מאדאם פרידמאן און ארום איר זיצן יונגעלייט, פרויען, באקאנטע, און מען טרינקט טיי. ס'איז גאנץ פרייליך, אלע רעדן און לאכן, די מאדאם פרידמאן קוקט אראפ פונעם הויכן באלקאן אקעגן, אויף א קליין ווייס שטיבעלע מיט רויטע לאדן ביי די פענסטער, זי לאזט נישט אראפ קיין אויג פונעם דאזיגן שטיבל. זי זעהט, זי פילט, ווי א פאר שווארצע אויגן קוקן דארט דורכן פענסטער גלייך אויף איר מיט קנאה און מיט שנאה. די מאדאם פרידמאן גייט אין א לייכט ווייס קליידל. איר האנט ליגט אויף די פארענטשע פונעם באלקאן. און אַ גרינג הינטעלע פֿאַרגאַנדערט זיך צו איר אין אַרבל אַרײַן און דעקט אָפּ איר האַנט, איר װײַסע פֿעטע האַנט. די צװײ שװאַרצע אױגן, װאָס קוקן אױף איר דורכן פֿענצטער פֿונעם װײַסן שטיבל מיט די רױטע לאָדן, טרעטן אָפּ פֿון זײער אָרט, טאָן אַ שפּײַ קערן זיך אום צוריק צום פענסטער און קוקן ווייטער אויפן באלקאן. וויפיל שמערצן, וויפיל קנאה, וויפיל שנאה גייען ארויס פון די דאזיגע שווארצע אויגן צום באלקאן, און וויפיל שלעכטיגקייט, וויפיל נקמה גיסט זיך פון יענעם באלקאן אראפ אויף דעם דאזיגן ווייסן שטיבל מיט די רויטע לאדן וואו די שווארצע אויגן נישט טרעטן קיינמאל אין שטח פונעם פענסטער. אלעמאל זעהן די שווארצע אויגן ווי עס פארט צו צום טויער א גלענצנדער פייטאן, און די געלע, די גראבע מאדאם פרידמאן זעצט זיך קוים אריין, און א פאר טרייע טייערע פערדלעך טראגן זי אוועק צום טייך זיך באדן. א גאנצן טאג זעהן די שווארצע אויגן די אינטן אין די סקלאדן קאכט ווי א קעסל, די עולם שטופט זיך. מען לייזט געלט אין גרויסע שווערע פעקלעך סחורה, קאטשעט מען אריין און ארויס, און אויבן אויפן באלקאן לעבט מען א גוטן טאג, מען פרעסט און מען זויפט און מען טוט זיך אן אלע פארגעניגנס, די רייכסטע לייט פארן צו אהין מיט וויזיטן, אפט מאל טאנצט מען דארטן און מען הוליעט אפ א גאנצע נאכט ביזן ווייסן טאג אריין, און ביי אייס דא עפנט מען נאר אויף די רויטע לאדן, שטייט שוין דארט די שטייט שוין דארט די לאקיי אדער די שטוב מיידל און טרייסלט אפ דעם שטויב פון די טייערע דיוואנעס וועט די סאַמעטענע קליידער און די שטויב פליט און לייגט זיך אָפּ דאָ אויף די רויטע לאָדן ווי בעקיוון, ווי אויף צו להכעיס, אַז צום באַלקאָן פאָרט זיך די מאַדאַם שפּיגל-גלאָז

און אַז די שװאַרצע אױגן דערזעען אַרױסגײן אױפֿן באַלקאָן אַ הױכן יונגן מאַן מיט לאַנגע בלאָנדע האָר, מיט גרױסע אױגן און מיט אַ װײס געזיכט, קלערן זײ זיך, אָט איז ער שױן, איר קדיש! אַ לאַנגע, אַ װײַסע, גאַלאַגאַנסקער האָר. זי מײנט, אַז איר באָריס װעט זײַן אַ דאָקטער, עס וועט איר נאך פריער די אויגן ארויסקריכן, ביז עס וועט אמאל עפעס ווערן. אזוי לאנג קרענקט זי, ווי לאנג מיין ראזע, ווי לאנג מיין ראזע וועט אפילו וועלן קוקן אויף איר באריסן מיט די לאנגע פיס. אה, אט גייט מיין ראזש, מיין ראזעטשקע. טראגט מיט זיך ביכער, נאטן, נאטן. עס קען איר גוט שטעכן דער גראָבער, איך ווייס, זי פאַרגינט מיך נישט מיטן גאַנצן האַרץ. אָ, אָט גייט זי, די קאַרלעטשקע! קלערט זיך אין די דאָזיקע מינוט מאַדאַם פרידמאַן אויפן באַלקאָן, פּונקט אַזוי גרויס ווי די מאַמע אירע, און גרין אויך אַזוי ווי די מאַמע, און מיינט אויך, אַז יעדער קוקט אויף איר און איז זי מקנא. שאַ! זי טראָגט, דאַכט זיך, עפּעס אַ ביכל, אַ גאַנצע מלומדת, אַ קאַטאָוועס אַ ביכל. זי שפּילט אויפֿן טאָפּטשאַן. כאַ-כאַ-כאַ! און אַ בייזער געלעכטער, פֿיל מיט סאַמאָמאָוועס, גיסט זיך פֿונעם הויכן אײַזערנעם באַלקאָן אַראָפּ אויפֿן נידעריקן ווײַסן שטיבל מיט די רויטע לאָדן, און צוויי שוואַרצע אויגן וואַרפֿן פֿון זיך פֿײַער צוריק אַרויף. אויפן אייזערנעם באלקאן. די דאזיגע צוויי שווארצע אויגן געהערן צו די מאדאם פורמאן, און די שיינע אייזערנע באלקאן צו די מאדאם פרידמאן. נישט מער ווי זעכצן זיבעצן יאר צוריק זענען די דאזיגע צוויי ווייבעלעך געזעסן ביידע אויף איין קאנאפעי, געקנאקט צוזאמען ניסלעך, געגעסן איינגעמאקס, געלאכט און געשפעט פון דער גאנצער וועלט. געלעבט ווי צוויי שוועסטער, ווי צוויי טרייע ליבנדע שוועסטער און א זון, נאר ווי טרויעריג די לאגע איז געווען צווישן אט די צוויי פרויען, איז זי צווישן זייערע מענער נאך טרויעריגער געווען. דער חילוק איז נאר, וואס די ווייבער האבן געפירט אן עפנטליכן קריג צווישן דעם אײַזערנעם באַלקאָן און די רױטע לאָדן, און זײערע מענער, זײערע מאַנען, האָבן מלחמה געהאַלטן צװישן זיך, פֿאַרשטעלט, באַהאַלטן טיף-טיף אין זײערע הערצער. קײנער האָט נישט געקענט פֿאַרשטײן, אױף װאָס האָט זיך דער הער פֿורמאַן, זײַט ער האָט זיך אָפּגעטײלט פֿונעם הער פֿרידמאַן, פֿאַרשלאָסן בײַ זיך אין שטיבל מיט די רױטע לאָדן, אַזױ, אַז מע האָט אים שױן מער נישט געזען, ווי ער שפאצירט ארום איבער דעם שטאט מיט א פארריסענע נאז, מיט א גרויסן בויך און מיט די הענט אין די קעשענעס ווי פריער. ער האט זיך פארשלאסן אין דעם דאזיגן ווייסן שטיבל וועלכע ער האט זיך געקויפט באלד נאך די חלוקה. און האָט צוגעשלאָגן, צוגעשלאָגן אויף די פֿענצטער שטאַרקע אײַזערנע לאָדן, וואָס אים איז אויסגעקומען אָפּצופֿאַרבן מיט רויטן, און האָט שוין מער נישט געוואָלט אַרויסטרעטן פֿון שטוב, וווּ ער האָט פֿאַרבראַכט אַ סך יאָרן, ליגנדיק אויסגעצויגן אויף אַ האַרטע, סיראָטענע סאָפֿע, אָדער זיצנדיק אין אַ סיראָטענע קרעסלע,

איז ער אַװעקגעפֿאָרן און האָט געבראַכט אַ גרױסן טראַנספּאָרט װײַן און האָט אין אַ פֿאַרלױף פֿון אַ פֿאַרלױף פֿאַרלױף פֿון אַ האַלבן יאָר געפּאַטערט שײנע עטלעכע קערבלעך, האָט ער דערזען, אַז ער קאָן זיך מיט פֿרידמאַנען נישט שפּילן. אין יענער צײַט האָט ער אַחוץ דעם געפֿירט קעגן דעם שותּף אַ גרױסן פּראָצעס, אין װעלכן ער האָט באַדאַרפֿט גליקלעך װערן אזוי האבן אים געזאגט זיינע אדוואקאטן, נאר די סוף האט באוויזן אז דאס וואס פורמאן פלעגט זיך אזוי גרינג אומבאטראכט חתמ'נען אויף יעדן פאפיר וואס פרידמאן האט אים אונטערגערוקט האט אים געקוילעט ביז גאר און די פראצעס האט אים אויך אפגעקאסט א שיינע קאפיקע. פראצעס איז א קאורט קעיס. דעמאלטס האט פורמאן דערזעהן אז קיין אנדער געשעפט איז נישטא אויסער ווי געבן געלט אויף פראצענטן, זיין א מלווה אדער א באנקיר, איז ער געווארן א באנקיר. די געדאנק אז דער וואס דארף דאס געלט וועט מוזן צו אים אנקומען אים בעטן האט אים דערהאלטן ביים לעבן. אין די ערשטע עטליכע יאר האבן די פורמאנס דערזעהן אז נאך אין צען יאר ארום קענען זיי ווערן גבירים און זייער שכן פרידמאן פליענדיג און טראסקעדיג קען פלאצן און בלייבן באנקראט און אפשר נאך אנקומען צו זיי צו די פורמאנס ווי אמאל די דאזיגע זיסע האפענונג האט זיי געצווינגען צו פארגעסן אין דעם אומגליק וואס זיי האבן געהאט און זיי האבן גענומען שינדן די פעלד פון זייערע בעלי חובות רײַסן פּראָצענט פֿון פּראָצענט אויף וואָס די וועלט שטייט. פֿורמאַן איז שוין קלוגער געוואָרן און האָט שוין אָנגעהויבן היטן חשבון. זײַן פֿריִערדיקע שיטה האָט אים געקאָסט גענוג רעבע-געלט. און ווי גליקלעך זענען זיי געווען דעם טאָג, ווען זיי האָבן דערהערט, אַז מע רעדט אויף פֿרידמאַנען עפּעס נישט פֿריילעך, גארנישט פרייליך, זייער זייער נישט פרייליך. פורמאן האט נאכאמאל איבערגערעכנט דאס וואך צעטל און האט דערזען אז איבער א יאר קען געמאלט זיין עס זאל האבן א הונדערט טויזנט רובל. דאס יאר איז אוועקגעגאנגען, פרידמאן האט אנגעהויבן נאך מער גלאנצן, נאך מער קלינגען אויף די וועלט, און זיי, די פורמאנס, האט איין פרץ אנגעזעצט פופציג טויזנט רובל. ווידער א פראצעס, ווידער אדוואקאטן, ווידער אומזיסטיגע הוצאות מיט אומזיסטיגע מי. ניין, מ'דארף זיין נאך מער געהיט און מ'דארף רייסן די הויט מען דארף לעבן מיט חשבון און מען דארף היטן דאס קערבל. וואס וועט זאגן די אייזערנע באלקאן אז די רויטע לאדן וועלן בלייבן אן א גראשן געלט און די פורמאנס זענען געווארן אזוי קארג אז קיין ארעמאן האט נישט אריבערגעטרעטן זייער שוועל? קיין ארעמע קרוב איז שוין מער צו זיי נישט געקומען, און פעטער דאן האט פלומאן אן צערעמאניעס ארויסגעטריבן, און זיין גאנץ ביטער הארץ האט ער אויסגעלאזט צו אים. אפילו די גאלדענע משפחה פון רב לייבצער ר' פנחס'לס פאמיליע האט שוין אויך מורא געהאט באווייזן זיך צו די פלומאנ'ס. טייבעלע האט עס אפילו נישט געוואלט ליידן, נאר פון דעם צייט נאר פון דער צייט אן וואס זיי האבן וואס זיי האט אנגעהויבן דאס גליק גיין צוריק איז מאיר געווארן אזוי צורייצט און צובייזערט אז טייבעלע האט אנגעהויבן פאר אים דרך ארץ האבן מורא האבן אזוי לאנג אזוי ברייט ביז פארמאן איז געווארן א דעספאט ביי זיך אין הויז א טיראן וואס יעדער האט געציטערט פאר זיין פארע פאר זיין קוק. אַ שטילע פֿון שטענדיק אָן, האָט פֿורמאַן נאָך מער פֿײַנט געהאַט אַ צונד צו רעדן, פֿאַרברענגען, װי די שטײגער איז, מיטן װײַב, מיטן קינד, און האָט זײ שטרענג פֿאַרבאָטן, אַז דער נאָמען פֿרידמאַן זאָל נישט דערמאַנט װערן בײַ אים אין שטוב. אױף טײַבעלע איז געקומען אַ שװערע צײַט. דאָס לעבן איז איר קײן לעבן נישט געװען. פֿון אײן זײַט דער מאַן, דער דעספּאָט, פון די אנדערע זייט די אייזערנע באלקאנען, און גאט ווייסט צו וואס זיי וואלטן געקומען ווען נישט איר איינציגע טרייסט אויף די וועלט, איר טייערסטע חיות, איר איינציגע טאכטער, איר קינד ראזעטשקע, מיט וועלכע זי האט פארבראכט איר גאנצע יארן און טעג, און פאר וועלכע איר הארץ איז געווען תמיד אפן. נאָר דאָס דאָזיקע קינד האָט געזען און געפֿילט, װי אַזױ איר מוטער לעבט, װאָס זי טראָגט איבער. זי האָט איר אָבער נישט געקענט העלפֿן מיט גאָרנישט. ערשטנס, איז זי אױך געװען די זעלבע שװאַכע באַשעפֿעניש, װי איר מוטער. און צװײטנס, נאָר דאָס װערט באַ אונדז דערצײלט אין פֿאָלגנדיקן קאַפּיטל.